tun tum video ah chuan vai thang kan kam lai video kan rawn la thei lo va ka phone a chian lo vangin ah kan han la thei lo a amaherawh chu a en lam pang video erawh chu kan la thei ta a subscriber te leh eh viewer te in mi hriat thiam na ka han dil hmasa ni se vai thang kan en na video te i lo thlir ho ang u.

a van lian ve hi pui hi tel tual mai a aw ka ban rek a tiat tak tak a lian lutuk hei pui hi hei ihhh a lo bawk zan mai. Aw khung ei lai thawng kha. Ih khung ei. Khu khu ta khu. Ih he ta hi. Ih. Ti pa. E khai hei. E ngoro. Hlei mei par. Hei hlei mei par lom. Par buk mai hei.

A va lian ve. Hei lai hi a awk ang em aw. Awk ang em. Ih, hei pawh awk leh tawh. Ehh. Hek hei a. Heng Sazu chu eng zu nge ning a lu chu a mum siah tiang Sazu mum lutuk chu mak khawp mai chuan hetah hian ka kam bawk a he lah hian. helai hi chu awk sa tura ka ngaih a khan kha nia ii khule a awk tak tak e ii a va lawm awm ve ve a a lian hrep leh nghal hei a lian ve.

per lo tlat mai hi chu. Kan thang kam na hmun hi kawng hlui tul ram tawh huan bul kawng a ni a. Hengah hianin sazu te chhehei te an la kal ve thin a. Kan han kam a, nge a awn a awn dawn ni? A awk chuang lo phawt. Awk lo number one a ni. Awk chuang lo number two. Ih hei chu a lo tlu daih. Aa pawi ve ti dai ti dai a. Chhuak a nih hi. Kan kam kha a nih. Hei a hmun hi. Aa nih hi a chhuak a hmul pawh la bet. Aa va uiawm ve. Thang hi tun tum chu kan kam hnem lutuk lova. Vai hianin sawmli sawmruk sawmruk bawr vel chu kan kam vel ang chutiang vel deuh chu tun tumah hi chuan kan kam a thang sawmruk bawr vel eee per chuang lo hei pawh kan en phei zel a ihh hei chu awk tlat. Ka chu sawi leh nghal. Hei eee khai a pawp pawp huang mai hei. A lian hrep leh nghal a. A lian khawp mai. a awk leh angin aw kan en zel ang eee hei pawh a awk leh tlat hei chu zu pawl a ni maw ee kha chu ek thar lam ek che thawt mai a lian hle mai a. lian lutuk hei hei a lian tel tawh khawp mai ihhh a pa dawp a nih hi a lian khawp mai. mi chu per lo aw per chuang lo awk dawn em awk rawh awk rawh eeee awk lo tlat mai a a piah pawh awk lo va.

sava awk a nih hi. Sign a la daih a nih dawn hi. Hei a hmula ṭil chum chum mai hei. Sazuina ei a nih hi. Hmm hei a hmula tam mai. Sazu khana sava te hi an lo kal ṭhin a. Sazuina ei daih a nih ha. Hawngei aaa hei pawh ber a chuang lo a bel that nen hetah hian thang hnih nge thang khat thang hnih vel kha helai ah hian ka la kam tlat in ka hria aw thang hnih ka la kam a. awk a nghen awk lo nghen eeeee ala per la thang tawp na ber a ni tawh a hei hi han awk ham se kan va ti ve awk ham rawh eeeee a per ringawt a awk lo a pawi ve. Hei han en ula, hei vai thang kha a ni ta. Helai a sairo kher fa nena a inṭawnna bulah hian a han seh chat daih a ni. Hetilai kan zu kamna bulah hian hetah a sipui hi a kal ta a, hetah a seh chat hmasa a nih chu. A thang a thir invalhna bulah hian tiang hian tukin kan thang em chu tiang chiahin pahnih. Sazu in an lo siahchhia a ni. Sazu fing leh kawl hrawng tak chu a ni. Khatianga seh chah nu chang an hria kha. Sazu mak tak an ni. Thang tawi thatna chu heti hian i puiah kan ak bo mai a ni. Sei deuh deuh put hah kha a ngailo a. Ka video hmasa khan thang sei kha ka kam a. a tam tham ah chuan in thangza sawmsa rih bawr vel ah chuan a hnawk lutuk a chuvang chuan in ka tan tawi vek a chuan he te hi tuk in a an thang in a kan awh a ni a he helai mi pahnih chu an te dun khawp mai hei hi zulumawm aw hei chu zulumawm a ni a lu hi a mum lutuk sazu dang te chu hei a lu hi tung ut a ni a. chuan heng ho hi Zupawl Timeng aw heh an awm a var haih hi chuan helai pahnih hi Zu Hrei an nia hei an buang thuk mai a ni hei phei chu lian tak a ni chuan helai mi hi eng emaw muthut ihih tih lai vel pawh kha anga possible hi maw. chuan hleimei par a nih hi hei a mi par chak hi hei hleimei par maw chuan pathum paruk pasarih pariat kan awk ta a ni kha kha tun atana kan video chu ni lem mai se a nih leh phawt uleh.